The voice of Africa. Miss Lynn.
Uh, Miss Lynn, room or say amusi kundinzwe? Ah, titende. Ona wangu vana Miss Lynn vanongoonerwa tiri pano pabasa but eh, kudzimba dzavo vanenge vakadzikama kuti hloo. ndakasvika kumba kwavo uko paweekend apa vangu vandidana zvikanzi hapane stove isiri kuita mushe saka uya utigadzirisewo ndimai vacho vakadaro unozva ndakanda ndine mazi expectations ka kuti ei but chakafukidza dzimba matenga zvatinoona tiri kunze uko sandizvo zvatinozoona tasvika mudzimba dzevanhu pamba pavo ukapasvika sahwira unogona kufunga kuti hapasi pavo nekudada kwavanoita kutionera muglass setisiri type yavo sahwira ndakatanga kukatyamadzwa negedhe ravo riri nani haro unoona kuti ndopokupinda napo asi pakubuda chero pawabuda napo ndakasvika apo pamba pavo kungodada tiri pano pabasa vachitionera muglazi secream soda asi kuti tisvikewo pamba pavo vanenge vosvoda vanotsvinyirei nhaimi isu takangofanana kuti ifinyamisira zviso zuva nezuva setisakamboonana akasvoda ndasvika pamba pavo mazuva ekutanga ndaiti ndive kumadheudheu uchiti ukamuti hesi kanaka kupindura wenza vhudzi richiti nyaunyau vanozvishongedza vachisiya pamba pachinyangadza chinochema netsvina chivanze chinoshaya nochinyaradza dai kuchena kwavanoita kuriko kunoita pamba pavo vangadai vachipisa kunzi pindai mugare pasofa raiva rakabovorwa nemakonzo echirume ivo mataiuzi kungoona kuti akatengwa ari machena asi akaguma kuchena pakadzingwa vachena mamhororodzi pakicheni uniti ungati inombobuda misodzi ine dhaka endai munozvionera pamhino seevaresti kana muchiti ndine daka ndikanyatsotsanangura haparasi pamba pavo vapei mvura yemufiriji inotonhorera ichingonzi bhenengu zimwe yakutu semune chidembo ndakamboda kudongorera yaikachidza ndakatozoita unhu hwemandiri iri mumwoyo ndomandakakosorera kupiwa mvura iya kurova huro nhatu mai vangu funga iwe vari pachitekete ndozvireva seiko kuti mumvura makanga mune bete maisa basa yakavhara zvakawanda pamba pavo chiuyai muone kaa chitufu chatati muzogadzirisa mukwasha ah, chaingobaka asi hachipisi chakazvitanga zuro tichida kubika machipisi chaiva chakati mbuu neupfu sevanobikira pavanogaisira chitofu chapera basa ndaitosheya chavaichigarisira dzengova nharo ndaitosheya kuti chaidii pamba pavo kunge pamuseum ndati shande shande ndakazobvunza chimbuzi ndoda kuzvibatsira kuti dhoubhenengo ai zvive ndizveiko murume mukuru wakaita seni kugara pachemba yakanangwa netrinapon ino hangu zvekuisa nyama yangu panjodzi nebwone handizvigoni kunoti baa muchemba kudai so ndakazvibvunza kuti ko mukombi nangoshinga wanii ndikaitira pana sekuru soro zvingaite here kungosvika pamba pavaridzi nokuvaudza kuti chemba yakatsamwa dzimwe pfungwa dzoti ukashinga ukagara uchanamanura pakanamwa pakandishungurudza pamba pavo ndakazonzi chaita chikafu ndikati maiwee nhasi ndoita machikichori kunoti baa kunoona pa boiled rice ine tsanga dzinenge bhogo yanga ine supu inenge masosobori haa vakandikuvadza neumwe mupunga usingazikamwe ndichifunga kuti vane basmat kuzoti ndimwe tii tii yaipisa zvayo isina kana mukaka elis brown zuva richipisa masikati iye supu yacho usandikuvava ikoko kunge yabikwa nevukuzungu haiwa